Ai semua nyadi sekali tu malah lah deka mai kita ngabas bubu. Hahaha. Kini tu mang. Ka kini tu ah. Ka bubu.
Ngabas bubu.
Ka kini tu ah. Uh, ai kebun. Ke kebun ngabas bubu. Ngabas bubu ini ah. Uh. Okey, aram kita ngabas bubu. Bisi kena bubu bulih. Laban malam tadi uh, bisi ujan mimit. Selalunya enti bisi ujan. Bisi ikan mudik sungai nama dalam sungai mit nyadi selalu nya orang ngabau bubu maya udah hujan tauka hari bisi hujan udah nya ai bisi kembai mimit bisi bah mimit nyadi ikan lalu mudik dalam sungai lalu sida iya tau tama dalam bubu. Kitai ka meda bisi enda kitai bulih ikan bulih. Bubu. Kini. Ku tolong. Enda entu meruan lagi ka tampun nya. Okey. Ah, mit ja. Okey, nyadi tu nanga sungai mit, nyadi ai sungai siti ah, di kebun. Nyadi tu meh. Bubu. Ha. Kita meda bisi enda bubu. Umpan eh bisi dia. Angkat. Oh, bisi gerama. Wah. Bisi gerama. Bisi boleh gerama. Wah. Ya. Wah. Hmm, bisa ikan. Bisa boleh ya. Wah, ya ikan. Wah, bisa boleh. Wah, mayo. Eh.

Ngabas bubu ooy ngabas bubu Ngabas bubu ooy ngabas bubu Bulih ikan ooh bulih ikan Ngabas bubu ooy ngabas bubu Aah gawai enda lama da bisi bulih bubu udah abas bubu kita tang kita nadai begawai tegal PKP covid 19 aah tang bubu tu bisi bulih aku belagu gaga ati

Aram kitai sama ngabas bubu Ngabas bubu oh oi ngabas bubu eh eh Ngabas bubu Ah Iya aja Ah nya ora ke embu bubu Nah bukai neh bukai neh Nah aku megai pun tu Nya mayuh ulih Bah kira berapa One

Ikan bangeh. A panu guring nyamai nya lagi panu bu guring tunu a ngabas bubu oh eh kira one two three seluai seluai nyan seluai wah what is that what is that fish okay ngabas bubu a gerama pagi adi indai okay aku nge record ah. Aah. Kita meda gerama nya. Aah. Ya dah. Nama kebuah gerama nya. Baka ke beli. Siku dak indah ambi? Siku dak? Siku dak? Aah. Nganti kita enda nemu nangkap gerama tu. Iya deka hehehe deka nyepit. Aah. Aku enggau indai aja nemu resi iya. Aku indai. Nugai. Nugai aku. Ah, tu asal dia. Okey. Aku nulih nyebut nulih nyebut di ninga kita nama kebuah gerama tu beli iya nganti iya ninga utai ke disebut kitai nya tu asal iya nyadi nganti kita meda utai tu ketam ka nama ketam enda kala ku nguji tang gerama nya sigi ngasi asal iya lalu beli iya utai tu asal iya tu. disebut kitai baca kitai um di pelajar ku ari indai indai belajar ari sopan suba ari aki dia ari aki lembang aki kami nya enda sigi manang nya okay um nyadi sebut kitai sepu kitai kia iya lalu lalu beli lalu dadak nya nya ku meh kitai bula nya hehe ragang ragang meka apa meh sida iya nya. Nya enti kita enda nyebut nya uh nyampau ah nya kita meda ah tu ukai utai dilakun tu au ukai utai dilakun ah ah puchau puchau grama ni ndai puchau grama nya ku meh kita bula nya uh.

tu asal dia tu asal dia um jadi semua utai enda sigi bisi asal dia in utai pun bisi asal dia um nyadi utai nya kena ngelindung kitai okay um nang ira sapa ulih belajar au kita meda bisi agi um geram ba ambi ambi deh ambi deh. Nya. A bisi dua iku agi a aku aku nyingkau ia. Deh nama udah tanjang deh tadi. Ambi baru. Udah tanjang tu.
Ambi ambi baru ambi baru.
Haa. Okey nya ia. Uhh jadi tok semua tarik. Bisi siko dak? Siko dak pia. Mih naga remak tu tarik. Uhh. Nya kida meda. Nyadi gerama tu iya enda nganu dek ok nganti udah dibaca kiti asal iya nyadi nyadi utai tu enda sigi nama nya uhh enti dep belajar ari indai indai belajar ari sida aki nyadi utai tu enda sigi uhh kati ku madah ku orang basic kitai diri rumah panjai kitai diri tanah kena nyaga diri empu bukai nama nama ok. Ok nyadi tu mah gerama cini kita cara kita ngasal gerama kita meda nya berapa iko ida 1 2 3 4 5 iko ne bangau ah bangau magang dah anak mu hari Ya, narai kita pa meda tu dangkar ke kota dai ari pos abu ujung ah. Narai narai nunu kita tu nda ke ke bulanya.

Penemu ke baru iya nya asal gerama. Sapa ngumbai gerama tu nadai asal. Bisi asal iya. Enti kitai nyebut asal iya nya iya enda sigi dada sigi beli sigi lagi meri tulang iya enda ulih ngachau kitai. Tang enti enda sebut asal iya nya jaga. Iya nyipi dik enda ngeleka ngapa. Maka aku meh orang ketup lalu abi mati nya meh iya. Anang macam-macam au gerama taja iya min chukup pedis ketup iya aku udah hari nya. Haa aku udah ari nya agi besi bekau jari aku. Emm ketup tanya. Sepil gerama. Gerama ka ngambi ikan ba pukat aku ngetam pukat. Sekali aku ngulih gerama akai ka nya ba ketup. Speed iya bukai ketup speed iya. Ok nya iya. Ok selalu tu kita belajar ka asal gerama. Ok nya iya. Kita ngasal gerama. Ok awak ka enda nyepit kita. Aa nyepit. Ok nya nya jaga dik. Jaga dik jaga dik. A Tekuyung pun bisi tekuyung tekui injak enggau tekuyung tekui panjai bisi dia ulih. Okay. Ikan besai.
Ikan what is that?
Nama nya? Ikan besai. Ikan besai. Okay. Nya.